Tentua aku guys ke sigat tu. Hai guys ku dah ba. Hai guys.
Alah nak ke sak apa.

Beda nguji ila lah nguji.
Kan Sabah Akeh mih ka atu anu meh ka atu anu. Iya madai rabi dia mensau kena panas. Nya iya beruman. Laba deh nda bela gejula. Bisi bisi aaa nya bisi nya lain nya dep da.

Menua jauh enda iya. Kada tahu menua orang bilat.

Ukai ti lalu meh ti ira. Nadai meh ti aku ka bema ha. Rindu meda menengan sepiak ka. Nyau nya meh. Anang meh ngemoi diri ninga ku madah tempat ditu manah.

Tau ai milat.
Alangkang ai.
Ai meh tunjuk ko. Atu rumah iko belakang tadi rumah kiri yang Atu buruk.

Aku suba deriba tau suba. Amat. Aku nemu gih deriba ke bejalai nyin. Nya. Iya ke ngetu tu. Nemu tu nemu ku ku ha nya madah. Tu. Napas ke nge nge tu sengapa. Hmm. Tu nemu ku tu. Eh, nak terika.

Di dah pai tan? Dah. Nyok jauh na di tau ngai nyadai di tau. Di ni ndo antai kah dia ta. Di ni ndo mela di tau. Te nyi tau dai te tuang ta. Ai. Pop ai.
Pop ais, melai pop ais. Belai.
Hai kagak gigi. Belai milo memagang.

Sana rancak, sini rancak. Berdosa aku. Ini kah?

Mentua aku suba bulan tujuh taun dua ribu dua puluh ah asai aku angus nyadi tau tapai rumah lama eh baru di sungkur orang ngaga ngaga baru ditu ira ngaga rumah baru kena nyungkur ka nya dia tau sida iya ba tempat diau sementara lah baka tau se langkau lah digaga orang sayang meda rumah lama. Jangan si tau lah soba. Nah, ada nasib. Kene ko karam karam badarat. Karam betasia bai karam badarat. Hmm, nama rumah angus. Kok ngarap kena lama dekat bom ni guys. Kak, babi dulu guys. Okey, kak tak bukai. Eh, sama tu naya.

Unta guys, unta. Hai guys, kaya. Ada darah tu guys. Tu bini aku, tu ipa aku, bini orang mata. Tu bini madai, madai ku kebiaknya ipa aku nyen nyen nyen. Ada tu darah kami guys. Orang bujang baru bisa. Oh, ada orang bujang ke meh. Ante ka ke PM PM aku lah. Apa ka orang bujang.

Tang aku tekenyit meda nya tu nyuak nya nya tu nyuak nya tu kan uji tau kan uji dikining uji ke dai pedih pedih kining uji dai mimit achu ada kia
uji da sam pedih kining. Legit je lah buah ni. Kaya mayau. Nya pandang ba nya.
Tau tau tau. Pasal dah ngimah. Hmm, usah mesai nya sampai yang. Patu kelai dia dia sana. Anak apa tutup tutup tu. Ha. Guys, kita ngasi orang takut bila kita berapa YouTube bisi takut kena takut. Tutup lah. Anang lah buah kena ada begau sekena.

Laban suba udah ngurus ga ke beketau sebenar nya tapi ya lah nadeh ko enggau lah bilik mit tu tu min lu beteduh dulu laban rumah da ngurus suba. Ina sama je bang. Kan kau mana itu belah dulu kan nak lagu tiga. Kan baru hanya nama? Like, like, si, ngau, subscribe. Ane,

Pedih ngelaba orang bilat kai ngan Soleh tu. Enda baru muka baru tu. Kai. Hai guys.
Yang mai dipa aku tu. Baja mai muka pemuka. Aku tu ka pulai lagi. Aku bajau. Nang muka tu aku bajau. Muka tu ketau muka ya.
Nya, nas metiak eh.
Ka bunyi. Nai bunyi. Nak manah.
Ya, ngirup ngirup. Te ka ngirup. Yup ke tau ke tadi. Dah ipa kunyin. Ni semun ni pa kunyin nama. semun semun ni pa. Dah nama.
Bini nadai ga nama muka tanjut. Baru baru meda ipar ku nyang girup gai. First time. Manca amat ga iya. Jangan lupa.

Hai guys. Nama pengawa kita guys. Salam sayau, salam merindu, salam melengau ngagai kita semua. Buka cuak. Oh guys. Oh guys. Oh, kami belum manggil tanya mai. Eh, kamu apa yang mai? Namanya guys.

Aaa tu anak anak nama anak tu rumah guys. Anak tu rumah baru datai guys.
Aaa tu madik aku ke number empat guys.

Tedeka beraya kuliah munti amba tisi jalai terumput rumput minta pengadu ke raya dikemeda ka sampai nulak sampai kompeni ulih nulung kitai laban enti penuh ati ka nyukung raya rayat mending ku utai ke aja lalau aku sama sakti bau utai ka maju.

Hello guys ah baru ah udah udah pulai ari julau malam hari tu. Baru ka pulai tu. Penuh ranjak orang din.